Ausser datt d'Chamber an dräi verschidde Gebaier verdeelt ass, an d'Büroen an nach vill méi, oder datt de Plenarsal tatsächlech manner wéi 25 Prozent vun eiser Aktivitéit ausmécht, haut gi mer op eng architektonesch an historesch Entdeckungsrees duerch d'Haiser vun eiser Demokratie, vum majestéiteschen Hôtel de la Chambre bis zu den diskrete Büroen, wou d'Deputéiert schaffen. Wëllkomm bei Parliament Decoded! Ech sinn de Sven Clement, Piratendeputéierten an der Chamber, an haut maachen ech mat Iech eng Visite duerch eis Aarbechtsplazen, Gebaier, wou d'Demokratie lieft a schafft. D'Chamber vun den Deputéierte besteet aus dräi Haaptgebaier, all mat hirer eegener Geschicht a Funktioun. Als éischt hu mer den Hôtel de la Chambre, d'Haaptgebai. Dëst historescht Gebai aus dem 19. Joerhonnert ass d'Häerzstéck vun eiser Demokratie. Hei fënnt een Als alleréischt de Plenarsall, wou all 6 Deputéiert fir d'ëffentlech Debatten zesummekommen. Do dernieft representativ Raim, ënnert anerem fir Leit ze empfänken. An drëttens, dat wëssen déi wéinegst, Radiostudioen, esou datt d'Press ëmmer no drun ass. D'Architektur vum Plenarsall Reflektéiert d'demokratesch Prinzipien. All Deputéierten huet eng änlech Plazéierung, kee Sëtz ass besser wéi deen aneren an d'Regierungsbänk steet vis-à-vis vum President, wat d'Kontrollfunktioun vum Parlament reflektéiert. Zweetens hu mer d'Prinz-Richard-Gebai. Dëst Gebai war aus dem Gebai Prinz a Richard entstanen an huet d'parlamentaresch Kapazitéiten erweidert. Hei fannt Der virun allem Kommissiounssäll. Do fënnt déi meescht detailléiert Aarbecht statt. Do dernieft de representative Büro vum President a Büroe vun der Administratioun fir déi Leit, Büroe vun der Administratioun fir all déi Leit eist Liewen an eist Schaffen iwwerhaapt méiglech maachen. Drëttens hu mer nach d'Maison Wildheim. Dëst renovéiert historescht Gebai beherbergt, fréier eng kleng Bank, elo Büroe vun der Chamber, zousätzlech Büroe fir parlamentaresch Mataarbechter a spezielle Kommissiounen. An do dernieft och verschidden Archive an eise klengste Kommissiounssall fir déi méi kleng Reuniounen. Un engem typeschen Aarbechtsdag fënnt ëm 8 Auer dréch eng Kommissiounssëtzung am Prince Richard statt, ëm 10 Auer ass ee kuerz am Büro fir Froen ze preparéieren, ëm zwou kann eng Plenarsëtzung am Hôtel de la Chambre sinn an ëm fënnef muss ee vläit nach eng Kéier am Wildheim laanscht kucken, fir mat der Verwaltung eppes ze klären. A besonnesch ass d'Sécherheet. Se ass diskret, mee present. Et ass nämlech wichteg, datt d'Chamber ofgeséchert ass an awer accessibel. Do dernieft hu mer eng Bibliothéik. Eng Bibliothéik mat allen néidege Wierker, déi mer och emol esou brauchen, fir eis z'informéieren. An dann dat Wichtegst, de Bar. Dee Raum, wou d'Deputéierten och wärend der Sëtzung zesummekommen, fir sech auszetauschen, awer ëmmer ouni Alkohol. D'Chamber kombinéiert historesch Architektur mat moderner Technologie. Mir hunn elektronesch Ofstëmmesystemer, Videoconferencing Equipment an de Kommissiounssäll an eng digitaliséiert Dokumenteverwaltung a Gebaier aus dem 19. Joerhonnert. D'Chamber huet sech beméit, hiert Gebai esou accessibel ze maache wéi méiglech. Mir hunn an allen Haaptgebaier an an Zukunft hoffentlech och an de Fraktiounsbüroen Lifter. Mir hu speziell Plazen op der Tribün fir Leit mat Handicap an d'Méiglechkeet fir Simultaniwwersetzung an. Gebärdendolmetscher. D'Gebaier vun der Chamber sinn net just Aarbechtsplazen, se si Symboler vun eiser Demokratie. Se musse souwuel funktionell wéi och representativ sinn. Se reflektéieren eis Wäerter, Transparenz, Accessibilitéit, Respekt fir d'Geschicht, mee och Oppenheet fir d'Zukunft. Als Biergerinnen a Bierger gehéieren dës Gebaier Iech. Si sinn Är Haiser vun der Demokratie. An der nächster Episod kucke mer d'Walgeschicht zu Lëtzebuerg a wéi eise Walsystem funktionéiert. Abonnéiert dofir eise Kanal a sot eis, wéi eng Ideeën hutt Dir? fir d'Verbesserung vun de parlamentaresche Gebaier. Mir gi sou gespaant op Är Suggestiounen.